Neme, Türkiýe çalyş miziniň şertlerini ýeňilleşdirdi. Birinjiden, meselem, öý işlerinde işleýän adamlar hem diýýär çalyş mizini alyp bilýär diýýär. Ýabanjylar, öý işlerinde işleýän ýabanjylar, şolar hem çalyş mizini alyp bilýär diýýär. Ikinjiden, aýlygyň az bolsa-da bolýar. Meselem, esgeri jüretede Çalşyp bilýäň. Esger ücreti-de çalyşmy deýin çykýar. Ýok, gaçak, gaçaklara ýok. Diňe legalny, legalny bolsaň. Ikinjiden, häzir buňa begenip Türkmenistana gidersiň, Türkmenistan seni alyp galar. Sebäbi Türkmenistan by bu zatlary eşitdi de indi aeroporty gysyp otyr türkmenler çykmasyn diyip. Oň üstesine ana pasportlary gysyp otyr uzaltma bermän. Şon yaly adamlar bize bir tarapdan gowluk bir tarapdan erbetlik. Garaz şu haramzadalar biziň hemişe ayagymyzdan aslyşyp yatyrlar da olar bizi eytjek beytjek şu ezjek da bizi bara. Şo bize mümkinçilik berjek däl, şol biziň aýagymyzdan aslyşyp ýatjaklar. Biz hem bar-a bir-birimizi sylamaýanymyz üçin, bir-birege hormat goýmaýandygymyz üçin ana kösenişip ýörüs bar-a. Ýarymyz-a Türkmenistandan çykyp bilemzok, ýarymyz bärde dakymen dalyp bilemzok. Şonuň ýaly iki tarap, iki tarapyň hem öz kösençligi özüne ýetik. Iki tarapda dam kösenýän adam bar. Häzir dokumendiň bar bolaýan, ýok. Türkiýede bolsaň hem kösenýäň sen, Türkmenistanda bolsaň hem şu haramzadalaň derdinden kösenýäň sen. Nirede bolaý? Sen kösenýäň şu haramzadalaň derdinden. Onsoň, şoňa görä şu zatlara bir sesiňi çykarmaly dagow. Haçana çenli diňe özüňi bilip ýaşajagaý? Haçana çenli? Özüňi bilmekden ýadamadyňyz mindi-ow. Häzir her birimiz ýurt daşynda kimliksizem bolup bileris, her birimiz ýurduň içinde Ýurduň daşyna çykmanam, çykybilmänem ýatyp bileris. Şoňa görä hemmämiziň, hemmämiz deň şü, şü zat, şü problemalara deň garamaly, deňem çözüp gözlemeli şü problemalara. Onsoň şoň üçinem göreşmeli biz. Göreşmesek, gowluk ýok. Şü, şü täzelikleri her kime eşitdiriň. Türkiýede iş şertleri ýeňilleşdirdi. Hemmäňiz Türkiýe geliň. Ýöne Türkmenistan bolsa aýropordyň kelläňe.

Ýeňillikler döredip otyr. Çalşymy dyn almak üçin Türkiýe ýabanjylara. Hmm. Ýöne Türkmenistan hökümeti gysyp otyr. Türkmenistan hökümeti aeropordy gysýar. Olar biziň aýagymyzdan aslyşýar, ýurtda adam galmaz. Olaryň bar gaýgysy şu ýurtda adam galmaz diýýärde. Ana welaýatlara zada baranda bir el çarpyp durar ýaly, oň elinden öper ýaly şeýdip elini goýsa, ylgap baryp öpmelida ýaşulylar. Ylgap baryp çagajyklar gujagyna dolmaly olaryň. Onda Ýok gaçaklara ha hiç hili neme ýok gaçaklar Türkmenistana gitmeli. O olara ha wariant ýok başga. Ýöne Ýöne ýöne şu täzeden işe geljek bolsaň ýeňil şertler bar. Hawa ýurt daşynda işleýärler girdeji edýär o barada gürrüň ýok ýöne Seramno ýurdyň içinde adam gerek Dawut. Ýurdyň içinde adam gerek seramno. Sebäbi ol pagtany kim ýygmaly, bugdaýy kim etmeli, ekmeli, ol fabrik neme zat, fabrikada kim işlemeli, o kim el çarpyp durmaly prezident gelen wagty. Şon ýaly işlere adam ýokda. Hoş geldiň Türkmenistan. Salam gowymy ýagdaýlaryňyz. Gowy, özüňiz näle? Gowy. Hmm. Şonuň üçin işläň. Menä ýöne şu habarlary aýtmana-da gorkýan o wara hemme türkmenler Türkmenistany taşlap gaýdaýmasyn diýende. Soň çagalar ýetim galar wara çagalaram çagalara iş ýok-da bärde. Ýaň doglan çaga kim iş bersin bärde. Şu wagtlara bärde kaçak käne. Şu kaçaklar Gyzlar zatlar tutulyp ýene edip çataljada ýatyp soňam Türkmenistana ugratýalara. Haw. Soň bärden aeroportam baryp aňryk düşýälermişin. Meň hakyky garyndaşym aýdyp beripdir şoňa kiçilikden bäri tanaýan ýüz prosent ynanýanda şoňa ýalançy zat däldir şu wagta çenli şoň erbetligini görmedim şoň üçinem şoň hemme aýtýan zadyna ynanam soň şo dogry habar bolansoň ştap çykyp gaýtjak bolýan. Bärde, bärde ýakalanypdyr şu nemede, näme şo ok meýdanyndamy nämemi ýakalandy. Soň muny Topal Jäkit diýerler. Aňyrda-da diýýär, barýaň welin ýa sumkaňdan diýýär, hemme zadyňy alyp diýýär, musuradyň ýalar diýýär. Onsoň gygyryp ýöne edip diýýär, äsgerenoklar diýýär. Arasynda çaşyp ýöne etýänleri bar diýýär-de, çaşsaň ýene seňem seretmeýärler diýýär. Soň gitjek diýip, şo taýdan diýýär, Türkmenistana gidiberseň razy bolup, Oturanlaram Madiýe, gitsem aç ölýän diýip, alty aý, ýedi aý oturan aýal-gyzlarymyzam Madiýe, guşgudan, ýeneden, mardan, soň nireden kakadan, ýeneden ýa içinde diýe, ýyllap, aýlap oturanlaram Madiýe. Soň bu gelnem bar-a, çydaman, men Türkmenistana gitjek diýýä-de, gitýä welin, aeroportda diýýä, barýan welin, wapşe hiç hili diýýä, sylanoklar diýýä, kimliksizler bir gyra geçiň diýip diýýä, sagatlarça saklaýar diýýä, ýüzüňi alýar diýýä, Näçe ýyl deportasiýa lona maýdanok diýýä. Soň doktordan geçirýämişinler. Soň her kim öz welaýatyna çenlem polisiýa kitýä diýýä. Her aýam polisiýa barmaly diýýä. Täze kanun çykypdyrmyşyn her aý baryp gol çekip gaýtmaly diýýä. Barasyň gelmese-de pul bermeli diýýä. Näme bärde adamlar gazanç edip Adam öldürip ya ogrulykda tutulyp gidenok gazanç üçin gelýär hemme ýerde türkmen paherleri bara hudaý saklasyn men indi näme diýjegimem bilemok. Salam gomusyna. Men Allanyň bilen näme bir zat gazanýanmy Allamasyna. Kimlik bilen yzyňa geçirýäňmi Türkmenistana gitseň otuz ýaşdan aşany bilýäniňiz barmy araňyzda.

Kimlik bolsa sorun yok de işte gorky uçin gitmana şu pasportumy uzaltmalylar bolmasa gyzym gitdi diye. Äý indi şu wagt indi täze çykan e, düzgün daýnaşy e, ýene iki müň ýigrimi dördünji ýylyň oktýabr aýynyň birine çykan Kanunçy. Onsoň şu kanun boýunça ýurt daşyndan gelen ýabanjylara iş şertlerini ýeňilleşdirip otyrlar. Iň az aýlyk işleseňem çalyş mizin alyp bolýar. Meselem, ýokary bilimiň ýok, ýönekeýje bir öý işleri üçinem çalyş mizin alyp bolýar diýýär. Garaz, çalyş mizini ýeňilleşdirip otyr diýýär. Ony oň ýöne Ýöne muňa garşam Türkmenistanyň hökümeti şu aeroportdan geçmäni kynlaşdyryp otyrdy. Ana şu tarapy täze gelen habarlar şol. Aeroportdan geçmäni näme näli ýagdaýda? Çarşmiziniň bolmasamy? Geçmänimi? Indi häzir türkmenler Çalşmidina meselem bärden priglaşeniýe uratdyryp aeroportdan geçip gaýtjak bolarlar-a onsoň Biz ony saklap goýarýas ýa-da yzyna sen geçmek bolanok. Sen bolanyň. Bärden bi da ta näme da näme çagyryş haty bara şony iberenler geçirenok diýä hä. Hawa indi meselem gulluk etmedik bolsaň ýa şon ýalak zatlar bahana tapýarlar. Ony ilk gelýänler bolýa dagy birinji gezek geljeklerä degişli bul hä. Ýo-ýo indi umuman şu ýeňilleş şeý kanuna ýeňillik girizileni üçin Türkmenistan hökümetem bu zatlary görüp otyrda. Ondan ýurtdan gaýdýan halkyň birazajyk badyny alýar. Kän adam gaýtsa o ýerde işlär adam galanokda. O ýerde o pagtany kim etsin, eksin, bugdaý kim eksin. Ondan ol äger şol şol işler edilmese, onda Türkmenistanyň ýurt daşyndan gelýän hmm. pribyl azalýar. Ýurt daşyndan gelýän dollaryň möçberi azalýar. Häzir halk halkyna meselem ýurt daşyndan dollar goýberýär. Ýurduň içinde şol gelen dollara ýa-ha maşyn alýarlar, ýa gurluşyk material alýarlar, ýa-da iýgiçlik alýarlar. Ýöne hiç kim ony e, pagta ekmek üçin ýa bolmasa bugdaý ekmek üçin ulananok-da, ýurtdan geçip ýurduň daşyndan gelýän dollary. Hawa. Onsoň şoňa görä ýurduň e, zady işlänok. Ekonomikasy. Ykdysadyýet. Bolýa şony soraýyn diýdim. Bolýa sag boluň. Büyük ihtimal büyük ihtimal agrançeniýa bolar. Çäklendirme. Dogry. Büyük ihtimal. Bolýa. Bir bahanalar tapyp geçirmejek bolarlar. Ýöne ümlemeli bolarsyň. Ümlemeli bolýa. Şonuň ýaly. Bolýa sag bol. Ýaşamlar size. Ümlemäne taýýar bol ýa-da ýanyňda puluňy al gidýäň. Şeýdip geçersiň. Näle. Mhm. Tamam. Ýaman men. Merhaba ben na ýapa bilerim 14 senedir kaçagym. Sen diňe Türkmenistana gidibilersiň. Ýöne gitmänkäň aý bir bäş müň dollar ýaly pul alyp git aňyrda Starikler garaşyp oturandyrlar. Salam hoş geldiň. Starikler. O gullukda starikler bar, dembiller. Dembiller garaşyp otyr, ol urup urup puluny alýarlar aňryk baramok. Yzyna çykjak bolsa. Waleýkim essalam hoş geldiň. Adamlary, planetasyny üýtgedip, gyýamata näme jogap berjek? Eý, adamlar dogry ýoldan ýöreýärler-dä. Adamlar ol talaňçylaň guran gapanyna düşmeýärler. Indi şum ýaly habarlary eşitýärler-ä. Onsoň şu habarlaň manysyna düşünýärler-de, adamlar hökümetiň, hökümet işgärleriniň, o ýerde talaňçylar bar-a, parahor haramzadalar bar, şolaň guran duzagyna düşmeýär. Indi şum ýaly habarlary eşitse. Ýok, aýra sen ýalak, mal ýalak bolup otursaň, Onda senden özüňe-de peýda ýok. Sen diňe adamlaň aýagyna badak atýaň. Sen adamlary körlüge iteleýäň. Gürlemän otur, sokulyp otur! Diýip, sen adamlary körlüge iteleýäň. Atyň agzy bolsa at. Äý, Ahyrýetde biz jogap bermeli däl, elini Kurana goýup bara Serdar prezidentlige geçende elini Kurana goýup Kuran ne oýun oýnajakmy? Näme üçin halkyna seredibilmejek bolsa men halkyma gowy serederin diýip Kurhana elini goýup ant içýä? Näme üçin halkyny sergezdan etdi? Näme üçin ölsüne dirsine eýe çykanok? Hemme zatdanam aslynda bular habarly, näme üçin ça enäni, çagany bir-birine zar etdi? Näme üçin biz arkaýyn Türkmenistanyň içinde okasagam pul berip şonça pul berip işe girem on millionjyk aýlyk almaly näme üçin biz jogap bermeli biz ýurduň baş tutany näle ýa biz halkymyzy aç etdikmi sergezdan etdikmi bir ýazýan zadyňyz bir özüňiz bir bilýäňizmi Näme üçin iki prezident bolup Kurana ellerini goýşup men halkyma gowy seretjekdigime söz berýän näme etdi halk üçin Näme etdi bir gowy zadyny aýdyň ana. Bizem görelim. Men barra doganjygym şu halda bir. Din bilen näme dahyly bar ýok biziň edýän işimiziň din bilen näme dahyly bar ne biz bolýan zatlary gürrüň berýäs näme dine garşy bir zaý iş edýäsmi biz. Şu wagt indi men bara arzuwlaryma ýetmek üçin indi şu wagt men türkmenistanyň içinde on million aýlyk bilen men Özüme gowy gelejek görmedim, şoň üçinem men indi ýurt daşyna çykdym. Indi men şu wagt okuwlam bolsam, men ýurt daşynda. Onsoň näme üçin indi men şu wagt şu taýda ýurt daşynda? Men häzir ejeme, kakama zar men. Indi şu wagt men şu taýda ýurt daşynda, azgynçylyklar bar. Näme üçin men asuda ýurt diýýärler-ä? Näme üçin men asuda ýurdumda arzuwlaryma ýetibilemok-da, ýurt daşynda? Häzir ýurt daşynda-da her hili azan, pälazan adamlar bar. Meň başyma bir zat gelse, kim günäkär şoňa? Gurbangül bilen Serdar günäkär, hä, men şu taýda ölüp gitsem? Men maşgalama zar bolup ölüp gitsem, kim günäkär şoňa? Şu wagt ýurt daşynda maşgalasyna zar bolup ölýän adamlar, aňyrdakylar, bärdäkilere zar, bärdäkiler aňyrdakylara zar. Biz nä güne geldik? Näme üçin hemmekisi susup otyr? Gaýrat ediň dabara şu Serdar Gurbanguly zat diýip aklajagam bolup oturmaň. Şoň ýekeje bir azajygam bir gowy tarapy bar bolsa menem şony görerdimdä ine biziň prezidentimiz şeýtýäwä Abdulla senem gaýrat edip dogry tarapynam aýt diýerdim men kul haky iýmän iýmekden menem gorkýan biz üçin näme etdi şo prezident Näme etdi? Hemme zatdan habardar iki bolup otyrlarow iki bolup hemme zatdan habardar ýöne hiç zat edenoklarov halk üçinni. Ýöne Türkmenistanda iş ýok bolany üçin prezidentligi ikä bölüpdirler diýara iki adam bolup prezident bolup. Indi oň indi serdaryň ogly gelse biz nä güne düşeris indi şonam pikir edip görüň a şu wagt şunýaly serdaryň ogly gelse biz näme etmeli. Ýa indi menden boljak çagalaram kösenmelimi, näme etmeli? Men kösenşim ýaly, ýa ejemiň kösenşi ýaly, kakamyň kösenşi ýaly. Biz nirä gidip barýas şu wagt? Watandaşlar, bilmeýänleriniz üçin, Türkiýe ýabanylar üçin iş şertlerini ýeňilleşdirdi. Ýeňilleşdirmän geçsinda bu türkleram bar hudaý saklasyn dogan bäri aňyrdan beter aňyry bärden beter hudaý saklasyn bärdede ýatyryp pul berenoklarly eşek ýaly işläp almaly hiç ýerem sagunar ýaly däl biziň öz ýurt baştutanymyz bize eýe çykanok ýurt daşyndakylar biz sylarmyz ýurt daşyndaky prezidentler awara ýurt daşyndaky ine şu wagt türklerden ýa rossiýadan sorap gör hemme kişi bizar türkmenlerden. Ýa-da şu ýerde goýun satyn alyp iýip gidýäňizmi-ow diýdi. Waý, janybyr goýun iýmän geçeli, iýmän geçeli, bar aladamyz goýun-dä biziň. Eý, menem, ýaňy, men şu gün, indi näçe gün bäri, dört, bir hepde bäri bir türküň işiginde işleýän men. Türküň, bir türküň, bir maşgalanyň gapysynda işleýän welin, maňa şolar essiz nahar bermedi, bar, ynanjakmy? Ýok, şu wagt aýdan bolýar. Siz et iýip bilýäňizmi diýýär, sözüňem bölýän. O Türkmenistanyň obaýerlerine baryp görüň, ony un alybilmeýän adamlar bar we magazyna bir giden, dükanlara ýazgy edip oturyp o et aňyrda dursun, on ýa goýnuň etiň kän bolsa paýla obaýerdäki adamlara un tapybilmän otyrlar. Nämäň gürrüňini etýär bu samsyklar? Beýnisi ýatyk haramzadalar. Ýöne türküň raýatlary ete zar diýýär. Türküň ra, ine maňa şu gün, maňa şu gün bar indi bir hepdeden bäri men şoň gapysyny dişleýän maňa etsiz nahar bermedi. Her dürli nahar berýär diňe ýetem berenok. Et bar a Türkmenistanda hemme adam iýbilenok. Türkmenistanda ertir uny bolman goňşusyndan hamirjam äkidip bir hamirjam un alyp gaýtýanlary bar. Hemme kişem et iýbilenok. Men et iýbilýän men garnym dok diýip agzyňyzy dolduryp bir gürlemäň gaýrat edip iýbilmeýänler bar. Oba ýerde kösenip ýaşap ýörenler bar. Hemme kişem özüni bilýär. Şu wagt menem bärde Özüm bir ýere pul gazanyp otyryn men häzir arzuwlaryma-da ýeterin ýöne Türkmenistandaky sal birine ýalňyşyp klasdaşyma zadyma salam bersem pul soraýarlar hemme kişi bermeseňem men ýigrenji on ýaly meň garnym dok diýip olaň garny aç bolup otyrka men bärde hezil edip ot aýtjak bolýan zadym karoçe bara olara kösenip dur menem häzir öz arzuwlaryma ýetip men Türkmenistana gidip bilerin ýöne Halk kösenýär men şony düşündirjek bolaýyn menem et iýibilýän şu taýda diýibilýän gerek bolsa türkmenistanda da iýibilýän meň et iýip iýibilmeýänligimde däl problema türkmenistandaky başyndaky oturanlar türkmenistana seredenok halkyny sergezdan etdi asuda ýurdumyz bar diýýär nämeçe biz asuda ýurdumyzda biz gowy ýaşabilemzok gowy aýlyk alybilemzok. Berekella. Berekella. Şu wagt oba Türkmenistanda aç ölen barmy? Aç öl aç ölenler Türkiýe gaýtdy şu wagt. Hemmesi aç ölmänkä 6 aý öňden Türkiýe gaýtýar. A sen aç bolup oturmarsyň Türkmenistanda häzir. Aç ölmänkä derrew gylgap Türkiýe gaýdarsyň bilet alyp. Görmersiň bolman. Aç ölen adamlary Türkmenistanyň Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadagyň abraýyna zyýan ýetirýär diýip aç ölen adamlary iň ýakyn musora döküp gaýdýarlar. Ýolda meselem açlykdan çaşsaň seni tutýarlarda kelläňden tutyga-da hop iki polisiýa geliga-da al gidip musora dökýärler. Iň ýakyn, iň ýakyn mutura. Näme üçin özem Türkmenistanyň problemasy gutaranok. Bärde eşek ýaly işläp pul ugrassaň, pul ugratýaňa ugrat. Ine dollarçy puluňy allap dollarçylar puluňy aljak bolýa. Ýa mollumlar, mollumlar okuwçy saýlaýa baýly garyp. Ýa uly okuwa girjek bolýaň pul bermeli. Hemme zada diňe pul çözeýa. Bir ýerik işe girjek bolup barýaň pul bermeli. Şu hemme kösençlikleriň arasaňynda Türkmenistana sürnüp-sürnüp näçe kösenäý, iň soňunda-da eliňe gelýänem on millionjyk aýlyk biz bizi wara çäresiz goýdy, hiç hili wara biz barada pikir edenok, diňe öz garnymyz doýsun diýe hiç kim hiç kim barada pikir edenok, ýa biri goňşusynyň zadyny ogurlap, ýa maşeýnik kän, ogry kän, Şu wagt Türkmenistan gutardy. Hiç hili Türkmenistanda aklara ýekeje kiçijek zadam ýok, hiç hili aklanjak tarapam ýok. Hemme kişi sergezdan, her kimiň bir aladasy bar. Ýalançylar kän, maşeýnikler kän. Oňam hemmesine sebäpkärem kim iki sany ýokarda oturanlar. Kurhana elini basyşyp bar-a Hudaý saklasyn, dinam oýun oýnajak etdiler indi Kuranam halkyny sergezdan edip ýörler. Kurana el basyşyp ýaman gowy seretýäler tüweleme. Hajarka dagymyz diýip haja gidip geleňde sen näme nirä gidip geleňde näme halkyň aç utanman hajarka dag da hajarka dag. Hudaý saklasyn sen nirä gidip geläý bir halkyňa gowy seredä ýurt daşyndaky ölýänler olaň günäsi bar ýenesi bar sen haja gidip gelseň ýa olaň günäsi geçilýämi halkyň aç saklasaň halkyň sergezdan etseň näme üçin şu wagt Türkmenistanyň adamlary bir birine zar bolup ulalýa Eý biz köp zat islämizog ol ýurtda bir azajyk aýlyklary galrym ol şonam edenoga näme üçep biz maşgalamyza zar bolup ulanýas biz köp zat islämizog näme üçep biz asuda ýurtda biz ýaşap bilemizokda diňe pully adamlar ýaşap bilýär diňe özem pully adamlar aklaýa arkadagda arkadag olaň puly bar hä beýlekiler aç ölmeli hä obadakylar ýenedäkiler on million aýlyk alýandan hiç kim arkasynda duranok. Gurbanguly aýlyk bermejek bolsa bankda dollary goýsun. Biz bankdan dollar alyp daşary ýurtdan söwda edeli. Özümiz gidip şo ýerden ýag alaly, eşik alaly. Hemme özümize gerek zatlary alaly. Eger-de aýlygy galdyrmajak bolsa dollary goýsun bankda. Biz daşary ýurt bilen söwda edeli. Bolmasa-da aýlygy galdyrsyn. Meselem, Türkiýede aýlyk bilen dollaryň bahasy deň-deňine gidýär. Meselem, men Türkiýä gelenimde dollaryň bahasy näçe, bir dört-bäş teledi, dört-bäş tele. Esger ücret bir müň alty ýüz teledi. Onsoň, ine, iki müň ýigrimi dörde geldik, dollaryň bahasy otuz dört lira, esger ücret, iňňän aýlyk On ýedi müň tele. Deňine-deňine gidýär şo. Bäş ýüz dollar bolýar şo. Häzirem bäş ýüz dollar alýan aýlygyň, öňem bäş ýüz dollar alýan aýlygyň. Garaz, bäş ýüz dollar şol hemişe Türkiýede iň az aýlyk bäş ýüz dollar. Adamlar şondan az aýlyk alanoklar. Men baram, Aslynda bizde-de şuny ýaly, ýöne bize berenoklar. Bir zat Beş aýdyň ýüz size. manat berip. Aýt, Men aýt. diň men diňleýoňuzmy? Bir zat aýdyň. Iki müň Aýt, alty- aýt. iki müň altynjy ýylda geldim. Hmm. Iki müň altynjy ýylda alty ýüz lira alýardym. Alty ýüz liraň e, ýüz kyrk lira, ýüz dollar berýärdiler o wagt. Ha, 140 lira 100 dollar. Mhm. Birem telefonymy kontrol ede adyň bilen şo dört ýüz dollar görýärdim.

Sen wara, sen ýalan sözleýäň. Ýüz kyrk lira, ýüz kyrk lira, ýüz, ýüz kyrk lira. Müň dört ýüz lira ýüz dollar alýarsyň. Bir dollar, bir dollaryň bir lira dört kuruş bolýar, ine, seniň aýdyşyň boýunça. Hä-ä. Ýüz kyrk lira ýüz dollar alýarsyň, ýüz kyrk lira. Bir lira kyrk kuruş diýme. Hawa. Bir dollar.

Dört ýüz lira öýümde göretik galanynam kontur pöýle öýle böýle söýle böýle. Ýap durýada. Onsoň ýöne bizde bolmaýan zat ýok. Bizde do ine iki müň on altynjy ýyldan öň indi dollar berilýätda ondan öň. Ondan öň bäş ýüz dollar aýlyk alýady adamlar. Iň az aýlyk bäş ýüz dollar. Ýöne häzir alanok, bäş ýüz dollar aýlyk. Abdylla samyra çekde sözüni geçen bagyşlaýda. Hala iki müň altynjy ýyl men saňa soýaýdyn saňa iki müň on ikinji ýyldan soň Türkiýäniň asker ücret bahasy başlandy. Ondan öň asker ücret belli bolmaýardy. Asker ücret kapekdi. O wagtda her kim asker ücret ady bardy.

Ine, e, iň az aýlyga diýip bir maşgalaň wagt bilermiň diýip. Seret Nega? maşgalada iki adam işleýän bolsa, iki iki sany adam işlese, Turkda şu bet. maşgalany artygy bilen hem bakyp bolýar, esker ücrete 1000 dollara bak- bakyp bolýar, näme üçin? O wagtlamy? 2000 Ýok. näçinji ýylda? Şu Ýok, şu wagtmy? häzir. Häzir ine 500 Ýa, dollar. hazır ýagam ýok. Agam bak, şu wagt bak bolmaýar agam. Türkiýede bak, Türkiýede e, iki, iki, iki adam e, 30 ming, 35 ming aýlyk alsa bakıp biler. 30-35 hmm. Bär bilen, bär bilen aňryny şu wagt deňeşdirip oturanyň bize tap peýdasy ýokda aslynda bar. Peýda, peýdasy ýokda. Egen diýjek adam biziň Türkmenistan o wagtda biziň Türkmenistan dolar açyk-açyk bardy. Açyk bar, dolar arzanda. Azal baram bolsa aňyrdakylar bärik çozýar, şoň üçin hem bär bilen aňry deňeşdirip. Maňa bärde näme bok bolsa da aňyrdakylar gelýär, ondan soň bär bilen Şu dogry Arzan bärde geçinip bolýarmy? Türkde etip bolýarmy? Ol näz zatlar bize gurruň bermäň halka gurruň beriň halk bärik çozýa bize gyzykgly däl ol halkyny Onuň saklabym dogry men aýdýan. köpden Aýal bili dogan. aýdyldy diýdänim ony biz Onuň aýtman. dogry men seň gepiň soňuny diňlemediňdä şu wagt seň gepiň soňuny diňlemedin. Saňa diýemok men daýy aşakdaky ýazýanyna Daýy diýme diýen men. dogan daýy diýme men senden bir dört bäş ýaş uludyryn mekäň uly däldirin mekä goý daýy diýme haýyş senden. Waý dogan bor. Eý men diýjegim bara saňa diýjizadym Bolýar. şu wagt Türkmenistanda Dört maşgala bir maşgala dört kişi işlesin bakyp bakyp bolmaýar hiç kim bakyp bilmeýär. Bakyp bilmeýär şu adam. Men düýn näme bilen gürleşdim-de Aşgabadyň iň adyny aýtjaklar. Aşgabatda lýuks maşyn bezeýji bilen gürleşdim. Diýýär-de men diýýär günüme diýýär doldurma hasap urany aýdanda maňa aýtdy doldurma aýtdyr-da. Türkmen täze banatmy aýtma täze banatmy kän düşünemokdym dollar aýtdysyna. Alty ýedi müň dollar işleýän diýýädä günüme. Alty müň alty ýedi müň dollar işleýän diýýär. Şularyň hemmesi senikimi şu ödül hakga seniň öz kigre girýämi kiseňe salam ýok diýýär. Kiseňe salam bäş ýüz elli alty ýüz dollar diýip salýan diýýär. Galany etsem galany gidýär diýýär. Sebäp kime gidýär etsin. Näme üçin bereňok sen dokumentalny seniňki etsin. Hem işiň dokumentalny seniň dokumentalny. Näme iş edýär ol? Türk Aşgabadyň iň kurtoý maşyn bezegçileriniň birisi. Hä. Toý salon, palatka. Düşündin? Da. Kisama elmal 500 ile 600 günüme galýar diýä. Hemes meniňki däldikin diýip galan diýä. Gidýär diýä. Iýeleri bar diýä. Aýtmanam gorkýar. Soň SMS-me ýazyp gordy. SMS-me ýazyp gordy. Wara kelleme syganok meni wara. Şoňa ýegenleriň, e, körekenleriň eli bar eken şonda. Bir seni körekeniň eli bar eken. Onda näme iş etýär? Onda näme el urýar? Şoňa düşünemokda men. Olar urar. Bir munt geldim men. Şoňa el urýar ekenler. Kellem gatdy meniň, kellem şişme galdy, işleme galdy. E, oňa bilýärdim, aeroportdan bardy, nefte, nefte gazadan bardy olar. E, Targo sentrden bardy, olar bilýän hemme zat bilip men, olar men gowy tanýan-da. Wagtynda olar e, bajigrany ýelediler, Bu tarap, u tarap eýle hemmeňi ele aldylar bu-da stroýka tarapdan. Aýtsyn aýt durman kän atýan-da, gözümden gören atarym. Aslynda bar-a türkmen halky sada, gowy, goýun ýatjak, şoň üçinem bar-a pahyr. Hemme ýerde türkmenler kösenýär. Aslynda şu wagt türke gelip çagasyndan, ejesinden, kakasyndan aýra kim işlesin? Ýöne, Ýöne halkymyz bar-a şu sesini çykarman şu günlere geldik goý bilemokda indem Serdaryň ogly gelse biz nirä gitýäs halkymyz näme bolýa. Men saňa bir zat aýdýyn-da indi men saňa bir zat aýdýyn-da senem indi men ýaňa sen men adalatsy türkmen ýazdym sen türkmenistan adalat ýok ýazdyň-da men saňa bir zat aýdýyn doganjan doganym biziň halk bar-a agzy bolmasa aýaga dikelmese bir birine Düşünmese peýdasy ýok. Iň belgisi iň iň soňky etdişi etjek işleri näme bileňmi? Ýurtdan hemme kim çykyp gaýdýa, Türkmenistan pasportyny taşlaýa, gerek däl maňa. Gidejek gidýä Amerika posolstwasyna, gidýä nämäň posolstwasyna, gidýä Ýewropa posolstwasyna, kän bizde posolstwalar. Gidýä hemmesem baş urýa, Türkmenistandan gerek däl maňa wazgeçjek, gitjek istediň ýurda gitjek men. Ýurtdan çykjak men. Turkiýa gitsin, Dubaýa gitsin, iste Amerika gitsin, iste Russiýa gitsin. Pasportdan waz geçsin, gitsin. Edip duran oglanlar bar. Hek ýaş işler Daşoguzda kän edip başa şo wagt bardylar men Daşoguzda edip başada. Men görüp durun. Türkmenistany polny taşla gidýäler pasporty yzyna gaýtaryp durlar göni. Jaýynam garyndaşynyň adyna geçire satýa pul maňa geçireň diýip durlar. Iň gowusy ana şo etmeli bolmasa. Türkmenden hiç kim galmandyr ýa aýagy dikelmeli. Başga aýtma it it diýmeler. Türkmeniň wara Türkmeniň şu wagtky döwür ýalak peselen ýeri ýok. Şeýle bir abraý ýere düşdi Türkmeniň, Türkmen halkynyň. Sebäbi geçmişde meselem Sowet Soýuzyny alsak ýa Sowet Soýuzyndan öňki döwür alsak Türkmeniň abraýy bardy. Türkmen öz bähbidi üçin, öz çöregi üçin göreşýärdi. Kim bolsa bolsun, göreşýärdi. Haýsy han gelse-de göreşýärdi öz haky üçin. Ýöne indi ine meselem Gaýgysyz Atabaýew Türkmenistan diýen ýeri döretdi. Şu ýaşaýan ýerimiziň adyny öz adymyza goýup-da, Hytaýda bar-a, halk ýurt daşyna çykanda ölümini, hemme zadyny boýnuna alyp çykýar, özem çäresizlikden işläp ýör, hemme kişem. Meň gatnaşýanam bar-a, şeý Stambulda öň ýer titreme bol-a, türkmenistandakylar. Onsoň türkmenistandakylar türke zat indi okuwa tabşyrýar, biri işlemäne gaýtjak bolýar-a, menem aýtdym, o taýda diýdim, ýer titreme bolsa diýdim, ölersiňiz-dä diýsem, aý öljek bolsak türkmenistanda dölýäs-ä diýýär, pul bir gazanaly-le ölsegem diýýär, pully bir öleli diýýär, seret halk gork, Ölümi boýun alýarlar, ýöne ölümden gorkanoklar, ýöne şu Gurbanguly bilen Serdardan gorkýarlar-da, hakyny hiç kim talap edenok. Berekella. Muny dogry aýtýaň. Men bar iki müň on bäşinji ýylda Polmex'de ikinji adam bardy. Ikinji adam-da Deňiz Juman diýerler adyna. Kendisi Addan aldy. Şoň bilen bir gezek oturyp gürleşdik aýtdykda, maňa diýen gepi bar, hiç haçan ýadyma çykanok diýen ýaman gepi bar. Şony men oňa biraz gaharlandym-da oňa. Size şu wagt iň gowy süýjük ýurtdaş ýaly tuýsin şu wagt size paka diýdi. Sebäp siziň şu wagt iň tatly günüňiz siziň diýdi. Ine diýdi dört bäş ýyldan soň diýdi siziň Türkmenistan biter diýdi. Ana şu deňiz zumal türk maňa şu gep aýtanda maň oňa bir gaharyn nerw çekip näme etdim brat gygyrdym üstüne da. Gyýyrma diýä wagty gel maňa özüň jaň et maňa aýt sawugy taňyrga sen nizam bileýin sorarsyň menem diýdi. Ana şuny aýdan gepi iki müň on bäşinji ýyldam kulagymda küpe ýaň halka ýaly takylyp galdy aýdyşýanam boldym şu gepi iki müň on bäşinji ýylda aýdýan indi şu deňiz zumal diýip polnyk ikinji adama. Näme sebäpden boldy diýdi? Sebäp däl. Sebäbi o wagtlar o polny ikisi ikinji adama ogurlyklaryny görüp durdy, gözi-göze. Düşdüň? O wagt bilýä eken. Giden pullary, giden mallary görüpdi gözüniň öňünde. Çykypdy, Sizler şu türkmen halky diýdi, iň süýji wagt ýaşapdy üstüňizde. Inem bir üç-bäş ýyldan diýdi, sizlerde bu süýji haýat görmersiňiz, Türkmenistan bitýär diýdi-de. Men biraz oňa kakaranyp gygyran kişi boldum-da. Ine dogry aýdypdy eken şu gepde. Men şu wagt şu adamy tapsam sag bolsun aýt elini öpjek şu gepleri aýdan üçin. Kelleme syganok şu gepi näçe aýtjak gepdi. Ýa akasya o adam bilýä gep. Ýän eken da ýokardakylar wirus ýaly iýýäler hökümeti. Hawa. Şu wagt şu türkler şu türk maňa şu gepi bil türk görüpdi eken bilip dur eken. Şuna bil türkmenistan ýok boluşyny gören. Görän. Polmex orunbasary şu gepi aýtdy da. Kelleme syganok şu gepi aýdanda men bir hal ondan gady görüp üstünden gyýram kişi boldum da gyýrandym. Gygyrdym gygy gygyrdym üstüne. Sen näme diýjek welin sen kimseň men Türkmenistana ýetsem oň gepbaryny aýdar gerek kim sen diýip. Näme diýjek welin diýip men oňa näme etdim. Akasýa o adam görüp dur bilip dur eken heý wagt Türkmenistan soňuna ýetip gitjegine. Hakykat eken. Iki müň on bäşinji ýylda aýdanda şu gepi maňa şu adam. Iki müň on bäş aýdanda maňa. Şonda men şo oturyp pikir edýän dogry eken. Edýän ogrulyklary, maşenstwolary dogry kelemese. Ynda, görýäňizmi watandaşlar, biz nähili ýurtda ýaşaýas? Iýen iýdi, eden etdi ýurtda ýaşaýas. Ýokarda otursaň, hemme zady iýip bolýar, hemme zady edip bolýar diýen düşünje bar biziň adamlarda. Ýok zatem takom şu bolup ýör. Daže bara. Mana men saňa aýdaýyn, Pol Meksika, Pol Türkiýede, Türkmenistanda türk türk firmalary gelýär. Aleyküm salam. Türk firmalary gelýär. Şuny diňläliň we näme diýjek bu ýaman haýbatly gelin labyzy. Aýdyber. Düşünmedim gelinjegim. Diýjek zadyňy aýt Istanbul. Hoş geldiň. Salam aleýkum. Ýagşy sen näme? Gowy dämi hemmä? Hawa. Ýa alyp barýan zatlaň hemmesine goşulýan ýöne Abdylla diňle gatam görme ýöne özüň menden ýaşyň ulumy kiçimi ony bilemok emma men bir türkmen ogluny türkmen adamy dogry siz diýýänleň dogry men gapdalda ýanyna goşulýanlary goşulamokda ýöne diýýänleň goşulýan dostum Hä sag bol. Diňle bu zatlary bizler bärde aýdanymyz bilen diýenimiz bilen bärde bizler hiç näsemize kanun bir neme edenokda aňarda dogrulygyň ýerine ýetirilenok dost bu zatlary özüň gowy bilýäň ýöne ýetirmek üçin biziň güýç kuwwatymyzym ýetenok dost. Seret, ine. Götüräýdä gaýrat et kim bolsa-da. Bilýän bolsaň, habar-da o bize habar. Öňünden habar berýäs bolýan zatlary düşünmäne çalyşýas. Häzirki dünýäde bar-a, hemme zat akyl ýetirmek bilen edilýär. Sen pikir etme, sen pikir etme hökman biz baryp dawa edip hemme zady düzetmeli. Ýok. Ilki düşünmeli iş bolýan zatlara kelle almaly. Ýol Düşünýäs. Zaten Dogan. Ruslar da Diňle, düşünýäs. Düşünenimiz bilen bilen elimizden gelýän zat bar, ýok, şony düşündirsene. Dogan. düşünem dogan. Düşünem dogan. Bar, Düşünýäs. Düşünýän bar. Hada Türkmenistanyň içinde näme bolup durany Düşünýän üçin. we Gurbangulynyň nähile pullar ogurlaýanyny, Serdaryň nähile pullar ogurlaýanyny sen düşünýämiň? Habarlar gelip dur, hemme zat ýetip dur. Sen surat edip bilýärmiň şony? Bilýär. Aýt onda. Bilýär, hemme zat bilýär. Aýdanyň onda peýdasy ýok, dost.

Bilmeýän eşitmeýän halklar bar bilmeýän adamlar bar halkymyzda görüp görmeýän halklar bar şony tiktoga ýutuba girmän gorkýar tiktoga ýutuba girmän gorkýarlar tiktokda öňünden çykýar görýär diňleýär şo gözi biraz işleýär düşünýär soň şony hat gaty çykyp aýtmaly bize şu zatlary. Berekella. Seret Adalat näme Stambul egerde biz dollaryň iki müň altynjy ýylda iki müň on altynjy ýylda dollaryň bankda berilmejegini bilen bolsak Haw. Onda biz kän zat üýtgederdik. Gurbangula ol olimpiada geçirmäne ol o nireden Amerikadan Jennifer Lopesi bir milliard dollar berip getirmäne ýa bolmasa o beýleki o artistleri getirmäne Jek Jan diýdiň onsoň Stiwen Sigel diýdiň şon ýaly adamlary getirip ine men Gurbanguly diýmäne ýol bermezdik. Ana, biziň syýasata goşulmaýandygymyz üçin Türkmenistanda eden-etdilik gidip dur. Iň bolmanda ine, türklerem Türkmenistana baryp eden-etdilik edýärler. Eger-de biz agzymyzy açyp otursak, biziň agzymyza syçyp giderler. Syçyp giderler. Onsoň sen ýaly şu boş, äý, hemme zat boş, dünýäde gürläniň peýdasy ýok, gömül-de sokul, otur diýýän adamlar soňunda özleri sokularlar. Şoň üçin e, boş adamlar, ine şu boş diýýän adam bar, hene men maňa gürläp otyrym, ol maňa boş diýýär-de. Şu boş diýýän adamlaryň özi boş. Ine Istanbul sen hem boş, ýa saňa meňzeş ýene-de boş diýjek adamlar hemmesi boş. Siziň baryňyz boş, siziň özüňiz boş. Şonuň üçin siz boş bolanyňyz üçin bizede boş bir

pul gazanyp otyrlar. Iki müň bäşinji ýyldan bäri, iki müň bäşinji ýyl, iki müň on bäş, on, ýigrimi, ýigrimi ýyl bolýar, inem indiki ýyl, ana inem iki aýdan ýigrimi ýyl bolýar. Ýigrimi ýyl içinde bütin Türkmenistan halky işledi, bütin Türkmenistan halky işledi. Nü, näme üçin kellesi işlänok, bir pikir etmeýärler, düşünmeýärler şu zatlara-da. Men şoňa giň galýan. Ýok. Eý, şu biz bar-a, şu boş diýen biz üçin şu derejä geldik dämi, how? Aý, syýasata goşulma, o zatlar boş, o zatlar hapa. Ýa syýasata goşulma, seni öldürirler. Aý, sen boş. Aý, sen näme? Aý, sen eýle, aý, sen beýle. Seniň şahsyýetiňe ýetip gürleýärler. Sen pikir maýdany üçin. Ýok. Syýasatda-da bize pikir, biz syýasatda bolmaýar, o pikiriň ýa adamyň öz kanun boýunça, kanun boýunça, kanun boýunça biziň hakymyz bar aýtmaga. Öz şahsy pikiriňi aýtmaga hakyň bar çykyp.

Serdar bilmese Serdar bilmese Serdar ýetsin şu gep Serdar eşitsin Serdar eşitsin aýdy bil eşitmesem bilsin lekin bilýä onuňam hemme tarapda eli bar hemme tarapda barmagy bar o bilýä lekin sen näme üçin çykyp aýdaňok Edis halkym näme üçin aýdaňok ozal erteki heleň alyp gitdi çagyň alyp gitdi ine bir zadyň alyp gitdi näme onam aýtjakdam oturjak bir syýasat bol aýtsak prezident bilen türkmenistanda örnek bol aýtsak oturyň onda bolmasa erteki heleňizem beriň ejeňizem beriň aýal doganyňyzam beriň oturyň syýasat bol bolmasa Türkmenistan dönegi bolsaňyz otuň onda siz dönek bolmaýaňyz siz akylly bolýa size bäş bal bereler ha o gep etseňiz uzak etseňiz size medal dakyp giderler heleňizi berdiňiz Serdar Berdimuhamedowlara dip gyzyňy berdiňe aýal doganyňy berdiňe ejeňe berdiň dip aýt edal dakyp giderler sizlere bu gep aýtsaňyz ha aýtsaňyz bolmaýa lekin aýt aýtmasaňyz size medal bereler deme

Gerek ýerde bazy gyza pul üçin bagyşlaň diýdi halkym bagyşla bazy gyza gelinler gidip atyr pul üçin e bir biraz gözüňizi açyň o ýeter ýe boldy diňe o ýe o syýasat bol aýtsaňyz bu syýasat bol näme aýtmaly e syýasat bolmaýar adamyň öz şah öz pikirini aýtmaly. E seret bir nakyl bar gözlän adam diýä käbä ýeter diýä gözläp adamlar geçmişde bara käbä gidipdirler.

Içinde ayt, içinde aytmadyklaryny daşynda yayratman o. Bäş som, bäş man pul tapyp kejisine pul tykanlar mallarymy tä, näme diýerler da, o, pul görmedik pul görse näme bolýa, kuduzy diýýä, şo kuduzy ýören bir bäş manada pul tutupdy, tutdy gelip bir bok supuryp tuwalet ýuwýan adamlar bular. Bäri gelip gürläp durlar. Türkmenistan TikToka girip bilmän internet agtaryp bile goňşusynyka baryp, seniň nämeň mam wifi-iň mam diýip wifi-iňi çatyp alla bäş gün gürleşip alyň diýýän adamlar bular o. Bäregel bir pul tutdylar bir bäşji manat. He, watandaşlar ne meň profilime girip görüň. Türkmenistanyň içindäki adamlar maňa jaň edip öz hal ýagdaýyny aýdýarlar. Maňa jaň edip. Ine, ine şu kim şu ýaňky gelen? Nury. Nury Muratow. Seniň goňşyň, obadaşyň, e, seniň etrapdaşyň, watandaşyň jaň edip maňa ýagdaýyny aýdýar. Şolar şo ýerde çözüp bilmeýän bolsa meseläni. Diýmek, biziň şo ýerik baranymyzyň peýdasy ýok. Şolaram bize jaň edýänçä, Adalat ministrligine-de barýarlar, Prezidente-de barýarlar, Gurbangulynyň aýagyna çöküp, aýagyndanam öpýärler, ýöne peýdasy ýok. Peýdasy ýok. Seret, ine, ine seni, ine seni çözýän mondan diýýä-de. Seniň diýýän zadyň patyşa ejeňdikse, Arzyň kim aýtjak diýen ýalak bolýar. Ýa-da seniň patyşa ejeňsikse sen Türkmenistanyň içinde dymyp oturmaly diýen düşünjä eýerýäň. Ýa-da seniň sen bir trýapka, sen nähili edip ulansaňam bolýar, dymyp otur diýýäň senem maňa. Menem özüm ýaly trýapka etjek bolýam. Ýöne men sen ýaly trýapka däl. Näme etmän bilýäňmi? Saňa Abdullah Bir tarapdan düşünjek otyran pikir edýän mamla mallary üçin serdar dogry edýän. Bäş som pul tutup o özlerini hünne mert tutýalara bir tek ony düşünýän. Bir tarapdanam içiňem acýa, ýüregiňem awýa. Bu eşekler bu haramzadalar pul tutup bäş som pul tutup adam bolanlara kaharyňam gelýä. O bu kösenýürenler millionça bar. Olara ýüregiň awýa. E bu özüň düşünmäň o gapdan düşünäň. Düşüniň. Hudaýşükür men hemäňem ýeterlik. Hemmäňiz bar hudaýşükür. Gorkýan ýerim ýok. Gorkaýarym ýok. Üýtgip Türkiýe Cumhurity meni hiç wagt gitdirmez, Allahdan büýük. Alyp gidip bilmez. Göterip bilmez. Sygyrmajymam bar meniň, Hudaýa şükür. Bar. Lekin men gorkamok. Lekin sizler düşüniň bir zada. Düşüniň. Menem ejem-kakam urdawa, doganlarymam bar urda meniň. Olar menden geçdi, menem geçdim olardan. Olar selerenak tupoý uluram, uluram selerenak tupoý uluram. Türkmenler geroý-da, ene Stambul pendik ýa-da ýeriňi aýtsana diýýär. Olam Nurmyrat han men mi ýerimi aýdaýyn diýýär. Gel aý ýeriňi aýdaw ýeriňi aýt. Aý Konumat da konumat bular gel oýlanma bahrymanlar. Eý bahryman bolsaň bar gitde ejeň öýünde işle da-ow. Şo ýerde ýaşa da-ow çagaňa eýe çyk da-ow. Keleýiňe är bol da-ow. Şon ýaly erkek bolsaň-la. Sen trýapka bolup baryp türkleriň götüni süpürip ýörsüň ýene gelip efirde konumat ýaý ýaşaýan ýeriňi aýt at diýýär-ow. Ýok, kime ýazyp gara, ýazyp ýazyp dur burada, kime ýazyp duran bilenok la biri birine, kime ýazyp duran bilenoklar. Bir näme da o eline bir kitap alyp görmedik, eline bir depder depder uçy ýazyp görmedik, bir tetrad ýazyp görmedik. Mekdepde bir bir zat okap görenok şu zat. Doska çykyp, okap görenok. Biri birine, o biri birine çaga ýalak, aý sen o ýerde aýt, o ýerdäkiler Türkmenistanyň içindekiler jaň edýä, sen bärde aýt, meň derdim aýt, ýa men ýurduň daşyna çykyp aýtjak. Eý, nähili adamol sizow? Ýurduň içinde aýdyp bolýan bolsa, şo ýurduň içindäkiler maňa jaň edip aýtmazdy. Maňa seret, bu nähili bu? Ýurduň içinde aýdanyňdan hem peýda ýok. Bir zat edip çözmeli-ä şo meseläni. Çözmeli şo meseläni. Ýurduň içinde aýdybam çözüp bolanok. Hiý, arzyňy aýdaňa ýer, arz aýdara ýerem ýog-a ýurt. Ýurt däl-ä, mafiýa. O ýerde oturan hökümet mafiýa. Seret, men saňa bir zat aýdaýyn. Maňa mundan üç günmi, dört gün öňçe Türkmenistanda bir ýaşy uly bir heleý, Üç sany çagasy bäri hili bir magazine girýärler. Kolbasa gide bir dört-bäş sany kolbasa ogurýar. Farş ogurlaýlar. Tütülýärler elinem baglap bir näme sütüne baglap goýýar eline. Nämçe ogurlan diýse, üç sany çagam bar aç bizler aç diýýär. Olar üçin ogurlan. Ýanyny kimse ärim diýýär. Äri helini taşlap gaçyp gitýär. Äri helini taşlap gaçyp gitýär. Helini ýakyp tutýarlar. Ana Türkmenistan boluşy şu. Şu heli altmyş bäş ýaşyndamy altmyş altmyş bäş ýaşynda heleý şu heleý. Saňa muratdym gören bolsaň. Şu zat gowumy şu zat. Hili maşgala ulakan 60-65 nji hili ogurlyk et başlady o düşüniň o. Düşüniň. Utanç dämi şu zatlar. Ligi sag bolsunlar. Allah razy bolsunlar. Eliňizde dert görmesin. Kim çykar? Çykaryňlar şu zatlar. Çykaryňlar ýut TikToka çykaryňlar. Sag boluňlar. Türkmen Türkmenistan halkymy. Çykaryňlar dogry edýäňiz. Çykaryňlar. Görsünler şu haramzada. Maşa gelip efir ýazylar. Bolmadyk eşeklerdiler. Türkmeniň asuda asmany aýşyda aýşyda diýip. Neýse asuda 65-66 hili ogurlyk et başlady. Ýemen çöregi ýok. Aýagyny uzadyp ýatman heleýle ogurlyk et başlady. Pensiýasy ýitenok, pensiýasy ýok şu heleýleriň. Adam şekili pensiýasy bolsa şu heleýiň ýatardy öýünde. Agtygyna çagalaryny iýdirip-içirerdi. Çagalary işlerdi şonuň. Ogurlyk etmezdi. Utanç dämi? Kimiň goňşusydyr, kimiň garyndaşydyr, kimiň inem bir zadydyr. Utanç dämi şu zat siziň, sizlere? Gelip bir bärde bolma zatdan ýazyp dursuňyz, utanaňyzok. Çykyp aýdyň, derdiňizi aýdyň, gorkmaň. Bu syýasat bolmaýar gorkup aýdanňyzdan. Sen pikiriňi aýt diýesiň. Başyndan geçeni aýdersiň. Seniň hakyň seniň borjuň o. Sen, aýdyn, o dünýäde hem, bu dünýäm şaýat bolarsyň aýtmasyň. Ogrulygyň şaýady sen bolarsyň. O dünýäde sen halkyň halk ýakynda bolýar, bu dünýäde halk ýakynda bolýar. Görüp durup aýtmasyň, şaýat bolup gidersiň. Näme edeýin? Seni moderator ekläýin. Men eklep bilmeýän. Men. Dostum. Hä? Men mana diňle Marta Tawalardan, hä?